iye mfana uyu nyarara zvako ah mukoma anga chitongobvunzawo kumatoilets chete iye mfana uyu saka utoona kunge fesi yangu yakatodzungaira zvekutodaro hanti haa mfana anosaiza mani uyu ndikutaura chokwadi amana onai makundikwadza chindisiyaiwo haa mfana zvidiki izvi mfana chigangsta chiri muropa pano pachikoro tisu mamiguzi konai mukoma wangu ndakamonyengawo here bhebhi pano pachikoro sozongotongawo nekuda kwekamunyukama ikaka iye mfana uyu wane makore mangani uchidzidza panapa Ah, gore rino rava rechi 3 ndiri pano pachikoro. Saka iwe kutaura kuti 3 years dzese dzawadzidza pana apa idza uzive mutemo pana apa here? Ah, mutemo upi wowo mukoma? Pana pane mutemo yakawandisa. Ah, iwe mfana iwe, tikutaura nyaya yei pana apa? Chimbomira zvekurasa nyaya mhani iwe. Iwe mfana iwe, ndikutaura mutemo yemabhebhi yandakaisa pano pachikoro. Ah, but naye mukoma, ko zvemabhebhi ini ndoziirawo kupi? Ko ini ndogona kunyengere? Bvunzai kana Sam ka vanoita zvemabhebhi. Iyo mfana iyo iri hafu ka iyi he? Eh? Ah but mkoma. Iyo mfana iyo tinyararire mhani apo tivharirewo ziganwa rako iro. Iyo mfana iyo vhura zvinzeyo zvako zvinenge zvimadhishi zvetractor uteerere. Panapa hapana munhu anonyenga munyukama kana ndisati ndanyenga. Ndofanira kutanga ndamuona kuti akanaka here first kana akashata mozonyengawo. Haa imi mapfana munozonyengawo kana ndichinge ndamuramba. Ayewoka munhu anozonyengawo kana ini ndadyawoka. Hey, ya, wazvinzwa mfana ka? Ah, ko kana mabhebhi acho akakurambai munoita sei? Ha, iwe mfana iwe. Zvandataura wazvinzwa mhani iwe. Ya, mfana zvataurwa wazvinzwa ka. Bhebhi akangoramba munhu uchiti afamboita mukomana pane pachikuru. Ya, tatopedza newe so mfana. Next time anenge ari mahwani. nhai munhu kutosasana nebhebhi apa iwo hausati watomboriti hai yamira kaoneka wangu manje musikana yakandiramba ka romeo ndomuuraya maindoro vakabona chibude sejene munyurwa kwanzi nanyai never kazhga ruwanza hatichikangane chemote paka Mutoko Harare. Mutoko Harare chakamira sei? Ndapinda ndapinda. Eh, ko kuzononoka kuwe hanzi chi? Asha ah, vanhu vanorwadziwa neni isu. Eh, kwanzi chi ko futi na King? Hmm, manje vanhu vakarwadziwa newe Romeo usina kana baby pane pafaji ko kuzoti isusu zvedu aya vanoita kuzvimba nehasha kunge fantani. Oh, watotanga wangu iko kuzvifonera kwacho haunozokunyanya. Ah, boys ndasangana nekamubhebhi kamunyukama kuseri kwaadmin kaitoti kari kutsvaga kune matoilet ndekupi. yes aya romeo saka mananganisa here king ah kunanganisa chiiko handobvira ndambonanganisa aa hauna nyaya iwe ah maglazi ndopfekera maziso kwete nzeve sam wamunzwa here mukomana i think apinda murudo chete murudo ukuti chiiko iwe onaka wangu anti king awakaudza zvemabhebhi wanotanga kuti heyeye chichichi ko apo wawanzwa here zvawataura ah hanzi handina kumbonanganisa ah ukuonaka wanga wachida kutonanganisa haa ah, mfana iwewe ndozvandokudira iwewe haa ah, boys chimbomira izvozvo saa mukutaura kuti chibhororindo chiri musoro mangu hamusi kuchiona haa ah, ndarohwa namundo wena mm, haa shaa kukwadza sha kwanzi chigo sha vandiona ndakamira ndikamunyukama bva vatanga kundirova haa boys mukuona chika haa munhu anosaiza vanhu boys hamuchindeyeye akutojairira vanhu chaichai ah boys mungazviite sei wariwo headboy nxa ndezvekushaya zvi iwe headboy ngaitire kumba kwavo mhani kwetoda kuitira muheadboy pamabhebhi mm, haa boys kana zvakadaro handiyeka kuofisi haa boys handiyekupolisi ndo inonzi police case manje mm, boys andika kwaheadmaster kupolisi akuiti headmaster ndovachaona kuti isusu toita sei nxa iwe ayo romeo zvako iyo hande kupolisi iwe iwe dara rere unongoriziva togona kutorohwa tatisu futi nxa mm, boys tikaenda kupolisi ndopatinorohwa zve zvichinzi toda kushatisa zita rechikoro ya yeah, but sure semhande kuofisi haa ah, boys inini zvekuenda kuna mudhara kabhutsuka kudhara iko kuendai mega haa ah, bho wangu toenda tega iwe keta siyana nasem uyo hande sha haa ah, wangu sadaro uyo mangwana ndiwe haa ah, boys ini nangu ansoda kupinzwa mumahwani zimudhara rere zidumbu rakazara utsinye munorisaizi handi amafana mure seiko kuseri kwemateledzi kuno e ndomclass here muno wamuri kuti ane zidumbu rakazara utsinye ndiyani e haa ah, se emafana amuna muromo here imimi haa se tikutosasawo hedu tsumo isu haa iwe usasa kusasa chiko mfana agoni kutaura shona chaiyo here iwewe ah, afana imimi munoita zvekusuta mbanje handi mukutsvage kuna kuseri kwematelets e eh, afana imimi ka asi ah, moona chii isusu kunoku ndokwatajaira kujira break redu kuno ai mafana break rapera kare mukunze e eh, plus imimi munodya seiko chikafu nemunhu wechimbuzi uyu asi ah, munhu upi uyu se kuno kwakusi kumbonhuwa naiwe romeo kuri kumbonhuwa were kuno mm, haa kuzi kweokeda kumbonzwawo kunhuwa here mm, asi umbonzwa kana smell naiwe kunda mune flu here imimi ayewa se haa ah, vapfana kuramba chifungisisa nezvazvo ka ndokona kuti ungopenga nestress mukuona ini zvandoda kuita ndainda ndine mukuofisi munzwa ndofana kurovai zvakasimba zvekuti imimi mugona kubuditsa weti tadashasa seholy water maybe madhimoni ari mamuna agona kungobuda mukunza haasi ah, kutaura chokwadi ka ah, ndozvasingade izvozvo iwe chokwadi chii e eh, haundi mandiudza chokwadi kudhara apa chimwe chokwadi chadondiudza ndeche eh? ah, but naisei ayo mfana eh, nyarara mani mfana unondikwidza bp wanza hapana a nyarara mani iwe